Аның сәхабәләренә күңел түреләребездән әйткән сәламнәребез, салаватларыбыз барып ирешсен. Әссәләмү алейкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ, хөрмәтле мөселман кардәшләребез! Аллаһының сәламе, бәрәкәтләре булсын! Унбер айның солтаны булган изге Рамазан шәриф аена ирештек, хөрмәтле кардәшләребез! Аллаһ Раббыбыз шушы изге айда барчабызга да Аллаһ Раббыбыз кушкан, әмер иткән, фарыз булган, Рамазан аеның уразасын тотарга һәммәбезгә дә насыйп иләсен, һәрбер көнен тотарга Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирсен. Сәфәрдә булсак, хаста булган көннәребез булса, аларны инде Рамазан ае беткәннән соң калган көннәребезне һәрбер көн өчен бер көн иттереп тотарга кирәк булыр, хөрмәтле җәмәгать. Инде Аллаһ Раббыбыз безне быел бу Рамазан аеның уразасында зур сынаулар бирде. Мәчетләребез ябылды, кызганычка каршы. Без инде уразабызны тотып, таравих намазларыбызны шулай ук өйләребездә генә укырга мәҗбүр булабыз. Шуңа күрә моны без сабырлык белән кабул иттек һәм инде сабыр булырга тиешлебез. Һәм инде бу үзенә күрә Гаиләбез белән бергә булырга, бергәләп ураза тотарга, балаларыбыз белән таравих намазларын укырга, сәхәр ашларын бергәләп ашарга, бу инде, хөрмәтле җәмәгать, үзенә күрә Аллаһ Раббыбызның бер сынавы булды безгә. Шуңа күрә һәммәбезгә дә Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен, һәммәбезгә дә Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирсен. Һәм инде ифтар мәҗлесләренә мәчетләребезгә җыела идек, Кызганычка каршы, мәчетләребезгә дә җыела алмыйбыз. Дөньяның бөтен мәчетләрендә дә җәмәгать белән намаз уку тукталып торды, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә ифтарларыбызны да, ифтар ашларыбызны да быел мөмкин кадәр, әзерләп, аны мохтаҗларга, мескеннәргә таратырга ниятләдек. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз быел мохтаҗларның, мескеннәрнең тагы да хәлләрен белергә, аларга таяныч, аларга ярдәмче булырга Аллаһ Тәгалә безгә бер сәбәп кылды. Шуңа күрә кем ифтар ашларында катнашасы килә, махсус кибетләргә без тартмаларыбызны куербыз, ифтар өчен дигән. Һәм инде шушы ифтар ашларын. таратуда, мохтаҗларның, мескеннәрнең хәлләрен, инде аларны сөендерергә, шатландырырга ниятегез булса, иншаллаһ, шушы изге эштә катнашырсыз дип өмет итәбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде безнең бу Рамазан аеның уразасы 30 көн була, иншаллаһ. Егерме өче көнне бүген өйләребездә тәравих намазларыбызны укыйбыз һәм инде иртә белән, Бер тула, егерме минуттан сәхәрләребезне тәмамлыйбыз һәм инде авызларыбызны чистартып, тәһарәтләребезне яңартып, инде бердә без инде иртәнге намазыбызны укый алабыз. Ә инде мәчетләребездә ул иртәнге намазның азаны кояш чыгарга ике сәгать кала. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, намаз вакытларында да әзрәк үзгәрешләр булды. Без инде сәхәр тәмам вакытын иртәрәк куйдык. Инде җәмәгать Сез инде иркенләп сәхәрләрне тәмамлап, инде тәһарәтләребезне яңартып, иртәнге намаз вакытына инде тәмам инде ниятләребезне ниятләп, әзерләнеп, инде намаз вакытына кадәр инде сәхәрләребез тәмам булу шарт булып тора, шуңа күрә моңа без бик игътибарлы булырга тиешлебез. Бер минут, ике минут, өч минут та соңга калып сәхәрләребезне инде ашап утырырга тиеш түгелбез. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз ниятләгән уразаларыбызны кабуллардан кылсын, ифтар ашларыбызны өйдә бергәләп балаларыбыз белән, тормыш иптәшләребез белән бергәләп ифтарларыбызны кылыйк. Һәрбер көн өчен Аллаһ Тәгалә безгә зур саваплар вәгъдә итә, шуңа күрә бу саваплардан мәхрүм калмыйк. Әгәр дә инде кеше хаста булса, әйткәнебезчә, сәфәрдә булса, уразаны, ул көнне тотмаска була. Ә инде бар шундый гел хаста кешеләребез. Гел хаста кешеләребез, Рамазан ае беткәннән соң да ураза тота алмаган шундый хаста кешеләребез, алар инде ураза тотмыйлар һәм инде башка вакытта да тота алмаганга күрә, фидия сәдакасы бирергә тиешле. Бер мохтаҗны, бер мескенне ашатырга тиеш яки 200 сум күләмдә Шушы сәдаканы һәрбер көне өчен, тоталмаган көне өчен бирергә тиеш. Ә инде моны да бирә алмаса, бу инде үзе мохтаҗ кеше була һәм инде фитыр сәдакасына ия кеше була. Аллаһ Тәгалә беребезгә дә үти алмаслык фарызлар, йөкләмәләр кушмый, хөрмәтле җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә, әлхәмдүлилләһ, шушы Рамазан аен бүләк итә. Гөнаһларыбыздан ярлыканырга, Аллаһ Раббыбызның каршына басканчы гөнаһларыбыз кимегән хәлдә, Аллаһ Раббыбыз каршына басып, инде шушы тоткан уразаларыбыз өчен Аллаһ Тәгалә безгә савабын Үзе әйтәчәк. Шуңа күрә ураза тоткан кешенең ике сөенечле вакыты булыр, беренчесе аның ифтар вакытында авыз ачкан вакыты булса, икенчесе Аллаһ Тәгалә хозурына баргач, тоткан уразалары өчен, Аның савабын ишетү, шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз ифтар вакытында да һәм инде Аллаһ Тәгалә каршына барганнан соң да сөенергә, шатланырга һәммәбезгә дә насыйп иләсен, Рамазан шәриф айларыбыз мөбарәк булсын, һәммәбезгә дә Аллаһ Тәгалә шушы изге айда мөмкин кадәр ифтар ашларында катнашырга, өлешләребезне кертергә һәм инде фитер сәдакаларыбызны тәмам Гает намазына хәтле, Гает бәйрәменә хәтле биреп бетерергә һәм инде шушы айда бигрәк тә зәкятләребезне санап, инде мохтаҗларны, мескеннәрне сөендерергә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә насыйп иләсен. Сәләмә алейкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.